Ɛma wo nsɛm yi ɛfiri fie a metwa ne ho wɔ Amazon TV, Apple TV, Roku TV, na Facebook ne YouTube no deɛ ɛyɛ a na yɛ SW five nti fa adwenkyerɛ toɔ nom mmerɛ pa mu yɛbɛkenkan de ama wo. Nsɛm a ɛdenam bi ne sɛ Volta River Authority mpanimfoɔ kyerɛ sɛ wɔn a wɔasisi kiosk so asisi wɔn terminals ahodoɔ ne electricity ahyeɛ so no wɔn nyinaa nni. Yɛnkɔ Apueɛ Amantam ɛ, adehyeɛ ne adwadifoɔ a wɔnom akyem ɔda wɔ Osu na Ado Dankwa Akufo-Addo so. Yɛbɛkɔ akɔtie mu nsɛm. Naawɔtwe mu na NPP nso wɔn akeka wɔn ho a wɔn yɛ constituency elections nsɛm a epiepie mu firi ho ba nso yɛde bɛba abɛso mo wɔ fidie yi so. Na afe yi mu ne bosome yi na abɛyɛ yɛ so sɛ toɔ ahodoɔ no nyinaa obiara retua ɛnam so ma Jerin mpaninfoɔ se obiara mmɔ mmɔden na afe bosome yi mu deɛ no wɔntua mfiri hɔ. Kwankyerɛfoɔ panyin a ɔda Ghana Health Service, Dɔkta Patrick Kumah Aboagye, wɔde nsɛm bi abɛto dwa ɛrekyerɛ Covid 19 no ɛbono regions ahodoɔ a ɛbi kɔ hɔ nom. Yɛde mu nsɛm bɛba. Saa nso na Yi Levy nsɛm nso Dɔkta Kumah, Dɔkta John Kumah, ɔno nso de ato dwa sɛ ɛba so live ɛfiri Sunday ɛrekɔ. Na abusuafoɔ Food and Drug Authority mpanimfoɔ se information centres foɔ nni ho kwan So wɔtɔn nnuro wɔ hɔ? Wei ne nsɛnkaeɛ bi na yɛaboa ano a yɛde redi mo ntoa sɛ anwummerɛ nnɔnsia kaseɛbɔ wɔ yɛn kasafidie yi so. Bɔ mmɔden na fa w'adwenkyerɛ to Facebook no so na yɛbɛkenkan de ama nnwumakuo bi adaworoma. Brimey Fashion asɔ yɛn asene. Mega Beauty Parlour, wɔn nso so asɔ mu dendeenden. S Radio Fire Science and Rentals, S Radio Fire Training Institute, SJ Trucking and Logistics, ɛna Splendor Surprises na anwummerɛ yi Wɔma so yɛ pɛɛ kyia. Yɛde anwummerɛ nnɔnsia kaseɛbɔ yi rebrɛ wo akenkanfoɔ a mote yɛn nka yi, ɛyɛ me, Sodo dehyeɛ. Enoba! Atesɛm hene Kwaku Mene. Aberewa Nana Akosua Adeɛpena, me ne me nuabɛɛma. Edward Donkor. Afei gye berɛ na yɛmfa wo mfam. Bosome yi mu na bɛyɛ yɛsi hɔnom sɛ toa hodoɔ Yɛ a woyɛ ɔtemamuni na wowɔ ho kwan sɛ wotua toɔ deɛ a, wobɛyɛ na wɔatua wo toɔ. Na mpanimfoɔ kyerɛ sɛ nkanka wɔn a wɔyɛ aban nnwuma no, gye sɛ ebinom reyɛ ate ada. Aban nam so ama toɔ bi a ɛho nhia no nyinaa wɔyi afiri hɔ de e-levy abɛhyɛ anan. Enti wo nni a e-levy nnya mmaeɛ na wogu so tua toɔ, senate ahodoɔ, ɛtoɔ biara a wotua, woyɛ aban adwuma yɛ ankorankoro adwuma a wotua no, ɛtoɔ deɛ yɛ. Enti bɔ mmɔden na tua mpanimfoɔ nni wo toɔ no. Enti wonim sɛ abosome yɛ aso, na sɛ wontua wo toɔ a, ɛnnɛ, ɛne Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena yi ara na bosome yɛ de kɔ akoguo. E-levy bɛhyɛ ase sɛ Nyankopɔn yɛ adom a Adwuada rekɔ. Yɛ minority de kɔ kɔɔto deɛ, nanso yɛnim ɛho asem a ɛbɛba. Yɛwɔ atwe yɛretwɛn deɛ kɔɔto bɛka yi deɛ. GRA mpanimfoɔ de abɛto dwa. Ɛsɛ wonim, na sɛ wonnya ntua wo toɔ no a, bututu ma mpɔ mirika, na kɔ GRA office bi a ɛbɛn woɔ. Afei nso, sɛ ɔmanpanyin abɛdi akyi ma Mudu Bawumia de E e-payment bi aba, na e-payment yi bɛboa ama mo toɔ tua no atumi aba fam. Enti momfa saa kwan no so, abɛɛfo kwan no so, na montuatua mo toɔ. Wɔde nsɛm yi too dwa wɔ Twifo Atemakwa amansin no mu wɔ bere a GRA GRA mpanyimfoɔ kɔɔ kɔkasaeɛ no. GRA District Office a ɔwɔ hɔnom yɛ Owura Daniel Ato. Ɔde nsɛm yi too dwa wɔ bere a mpanyimfoɔ bi ne adehyeɛ bi kɔɔ hɔnom a wɔkɔkɔtuatua wɔn toɔ.

Naaso bi na sɛ wo dze wodzi final return ntsi woba ha offices no bɛ take it little drop of taxes no means a mighty nation Ghana yɛreper sɛ ma ebɛkɔ enyim ntsi ebɛkɔ enyim so a eh give me eh Ghana eh tax information system a yɛ operate sɛdzi a ana yɛ yɛ use wode tua wo tax Naaso bi na sɛ wo dze wodzi final return ntsi woba ha offices no bɛ take it. Little drop of taxes makes a mighty nation, sika na yɛpere sɛ ɛma ɛbɛkɔ yɛn anim, nti yɛbɛkɔ yɛn anim nso a, ɛto nkakakraa na ɛbɛboa ama ɛman no akɔ n'anim, in terms of security, in terms of health, in terms of education, ne nyinaa sika na yɛde yɛ, rules na ade nyinaa sika na yɛde boa ma GRA ma fair decision na wɔ. Wiɛ, wei yɛ GRA panyin kɛse ɔda no wɔ Twifu Atemɔkwa mansini no mu, Wura Daniel Ato ne ne ɛne ɛte yei. Nɛno akyi na mansini krakye ne mmarahyɛbadwani a ɔgyina hɔ ma adehyeɛ wɔ Twifu Atemɔkwa mpaninfoɔ mmienu de wɔnom ano too mu bi hiahia sɛ obiara tua toɔ na ɛboa Ghana mpomtuo. Afe afe biara ɔsɛ wotum yɛ wo tax returns sɛnea yɛn mpanyinfoɔ ɛyɛ vice president ɛbɔ ho dawura no biaa ɛnɛ ne da a tutu atemu paa yɛn nso yɛɛdan no adi kɛseɛ akyerɛ obiaa. Ghana yɛn nyinaa yɛnsom yɛnsom ɛne yɛde yɛ yɛwɔ deɛ amanyɔfoɔ tumi tua de ma aban yɛwɔ deɛ ankorankorɔ tumi tua de ma aban ɛna private enterprises. private companies ne nyinaa wɔn nso tumi yɛ. Ne nyinaa yɛ ka bɔ mu a, ɛɛ tax tua deɛ ɛm sɛ ɛfiri Adam abere so na ɛwɔ hɔ ara. Ɛno na yɛde kyekyere ɔman. File tax returns a, wotumi nya tax reliefs from state. Na sɛ woyɛ Ghanaian na wo wo ara wonim sɛ woyɛ Ghanaian na wopɛ Ghana mpuntuo deɛ a, yɛ sure sɛ GRA foɔ exercise yi a wɔn yɛ yi, wɔn dwen ho paa. Wɔn nim sɛ, sɛ yɛn nyinaa yɛdi akyi a, mpuntuo a yɛpɛ as Ghanaian no ɛbɛtumi aba. Ɛnne a ɛte yiye yi yɛ mansini krakye ne mmarahyɛbadwani na ogyina hɔ de ma Twifo Atemɔkɔ amansini mu. Ɛnne mmienu na ɛte yɛn. Ɛno akyi na adehyeɛ bi a wɔkɔ file wɔn tax returns, na kyerɛ sɛ wɔkɔ offices so kɔtuatuaeɛ no, wɔn nso so de wɔn deɛ toa so.

pɛn. Obebarima Salom Nett Dikita. Mifi Central Oil Mills Limited. Yɛba bɛfaele yɛn tax returns. Ɛne sɛ taxes no, ɛno na aban de gyina so de yɛ mputu. But wo ara woyɛ Ghanani, wo mpɔtam a wote, wopɛ kwan, wopɛ light, wopɛ nsuo. Ne nyinaa nso yɛde sika na ɛyɛ. Adɛn nti na nea ɔnso nhwehwɛ GRA tua kwan nanso ɔnkɔtua sika no bi? Science, energy wɔ nyansa. Adɛn na wonhwehwɛ GRA kyerɛ kwan na wonkotua bi? Wei yɛ adehyeɛ bi a wɔkɔtuatua wɔn toɔ. Na asɛm yi anso hɔ ara, soafoɔ bɛdi akyi a ɔno hwɛ sikasɛm so yɛ onimuonyamfoɔ John Kumah. Wakasa de ato dwa sɛ kea ne ke E-levy no deɛ, ɛbɛba so. W'abrɛ a ɔde nsɛm no to dwa no, momma yɛntie.

Ɛnyɛ tee yie yɛ soafoɔ bɛgye kyɛ ɔhwɛ sikasɛm soɔ Doctor John Kumah. Akyem Odan yɛ kuro ketewa bi a ɛno ne wɔ Birim, ɛkyerɛ Apueeɛ mantam mu. Afra asɛ, ɛbɔ bosome da no a ɛtɔ so du mmiɛnsa na atɔyerɛnkyɛm bi to wɔn wɔ wɔn dwa kɛseɛ anim. Wɔma apem so apem so apem so apem so ara daa ne daa mansini soafoɔ bɛhwɛ Kyerɛ sɛ, ɛ-ɛ-ɛ mmarahyɛbadwa mu ni, wɔba abɛhwɛ wɔ biaa a sɛnea ɛfata biaa ba bɛhwɛ yɛ, wei ba a, bɔhyɛ akɛseɛ, yɛkɔ aba, yɛbɛ yɛbɛba abɛhwɛ mo, yɛkɔ aba, yɛbɛ yɛbɛba abɛhwɛ mo, ne yɛkan wɔn mo dodoɔ, ne wei ba, yɛba abɛhwɛ mo, ne yɛma wɔn mo sika nkakra nkakra. Na Dankwa Akufo Addo kɔɔ hɔnom kɔka kyerɛɛ wɔn sii ne bo sɛ, Meekɔ na meba a, mɛsoma m'abɛdi akyire ne asoɛeɛ a wɔnom hwɛ atɔeɛ nkyɛm so, na wɔn aba abɛsi dwadie foforɔ de ama mo, na afei nso yɛasan ama mo bosea a mobɛsan de as-ahyɛ biribiaa ase foforɔ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛnya mfasoɔ na afei mode mo nsa aka mo ano na mode bi nso so ahwɛ mo mma. Adwadifoɔ yi kyerɛ sɛ sika yi baeɛ a ɛnneɛ yɛayiyi mu. Wo a yɛhwɛ a wo busuani bi wɔ mu, kokofo bɔ a ɔbɔ deɛ nni mu a yɛmpa ase ma wo nti no, wo a yɛhwɛ a wo deɛ wɔ mu ni a ma obi. Wɔn a wɔaka deɛ wɔnka ho bi nti wɔnom ɛresrɛ sɛ wɔn nyinaa ka Ghana ho afei nso so Adwadie no mu hɔ ara na na wɔtɔn wɔn nneɛma nya kakra. Sese wɔn nyinaa, adwuma nni hɔ, wɔabɛtena fie. Enti wɔresrɛ Nado Dankwa Akufo-Addo sɛ wɔntwa ntwa n'anim ma mɛhwɛ wɔn. Bɔhyɛ no a ɔhyɛɛ mo no, sika no deɛ, aba. Nanso so ɛbaeɛ no, yɛreyiyi mu. Maame Linda Asamoah, wɔn na ɛne yɛkasaeɛ na ɔde saa nsɛm yi too dwa. Dwom no a ɛhyeeɛ no, nneɛma bi ankɔ yie na ɛha yɛn adwene. Yɛn sikasɛm no, Nana, dwa no hyee, Nana yɛɛ sɛ ɔbɛba abɛboa yɛn kakra, na ɔyɛɛ sɛ ɔbɛba abɛsɔ yɛn asen no, wanhyɛ yɛn da, na mmom yɛwɔ hɔ ara na yɛn honourable no baeɛ sɛ baabi a ɛbɛte sɛ yɛtwerɛ yɛn din biara, yɛnkɔ na yɛnkɔtwerɛ. Nti yɛdii kan kɔtwerɛɛ din no wɔ council first. Yɛdi, ɛyɛɛ kakra no, ɛnna ɔsan frɛɛ yɛn bio, na yɛsan kɔeɛ na yɛsan kɔtwerɛɛ second one. Enti second one a yɛkɔtwerɛeɛ no, ne yɛbɛtenaa ase sɛ yɛhwɛ anim sɛ Sika no bɛba. Enti yɛwɔ hɔnom ara na yɛtee sɛ sika no bi ape. Enti yɛmmra. Enti wɔfrɛɛ yɛn wɔ Plessy asɔrdan ɛne yɛkɔeɛ. Yɛkɔeɛ no, wɔbobɔɔ edin no bebree kyɛ maa ebinom, but ebinom annya bi. Bɛsi nnɛ, yɛnyaa bi. Yɛwɔ hɔnom ara na wɔsan yɛɛ announcement sɛ yɛnhyia no wɔ CAC asɔrdan ɛne yɛkɔe bɛyɛ two weeks ni. Ɛno nso bɛsi nnɛ, yɛnsan ntee hwee biom. Ɛno nti na ama yɛn ani abere a yɛabɔ koogyan sesiɛ. Ebia deɛ yɛka kyerɛ mpanimfoɔ nyinaa ne sɛ, sika no yɛnsa nkae. Yɛn a yɛtɔn nneɛma wɔ dwom a yɛgyegye yɛn income tax ɛne anteseɛ fee ne apata sika no, Bɛpe mo nnɛ, yɛn nsa nkaa sika no, enti yɛn ani abere paa. Wɔnhwɛ sɛ kwan bi a wɔbɛfa so a yɛn nsa bɛka sika no, yɛn nsa bɛka sika no. Kwan a yɛbɛfa so a yɛn nsa bɛka sika no, yɛn nsa bɛka sika no. Esiane sɛ apata sika a yɛtua, kanta fee, no nyinaa yɛtua nti, yɛsrɛ Nana Danko Akufo-Addo sɛ wɔmmra mmɛyɛ biribi mfa mfa ho ma yɛn. Maame Kɔsoa ne yɛn dii nkɔmmɔ. Sika no first one bae, yɛkyɛe, yɛannya bi. Second one, ɛsan bae. Ɛno deɛ na ɛyɛ sika a ɛso fo a wote sɛ obi a ɔnni dwa nim. Wannya bi a, na wo yam ahye wo. Yɛatweatweatweatweatwea bɛpem ɛnnɛ a yɛrekasa yi. Wɔhyɛ da frɛfrɛ yɛn, daadaa yɛn. Nana. Enti wɔhyiaeɛ nokorɛ sika no aba. Yɛteteɛ na yɛhuu sɛ ebinom nni dwom, nso wɔanya sika no bi. Nana abɔ mmɔden de sika no aba. Yɛn a yɛantumi amfa pin amfa apasoɔ amfa hwee no, yɛanya sika no bi. Yɛakyɛ sika no mprɛ mmienu, yɛanya bi. Mannya pii. Masu saa ara. Wɔn a wɔn deɛ anhye koraa anya bi. Nti mepa Nana kyɛw, ɔnhu me mmɔbɔ, na ɛka mene me. Mesrɛ no. Mesrɛ no. Ɛka mene me. Yɛn a yɛanya bi no, yɛayɛ mmɔbɔ. Metɔn bag, metɔn mpaboa. Me nneɛma nyinaa se, baako mpo mannya. Yɛsrɛ wo, deɛ ɛbɛyɛ mpe hɔ, yɛanya bi o. Hwɛ okunafoɔ a, me kunu awu. Meyɛ sɔfobaa nso, mentumi ntwe mpena. Mesrɛ wo, bɛdom me na mentumi nhwɛ me mma. Ɔkyea me a ɔnnim asɛm ka, ɔse, Nana, wasom o, nti ɛbɛsɛ na adan Kwaku Foado sɛ bɔhyɛ no a wohyɛe no deɛ, ɛbaa mu. Na mmom no, sika no, Kokofu bɔɔ bɔ, wo deɛ nim a yɛmpaase ma wo nti na na yɛbɛsrɛ wo sɛ wode wo nan bɛsi fam na sika no obi ankasa nya bi sɛdeɛ n'adwuma no si teɛ. Hmm yɛretoa nsɛm no so aha yɛ S radio five afei na wa joine yɛn a anwumerɛ nonsia kaseɛ na yɛreto pete de ma mo no Na yɛwura mu wɔ NPP wɔn elections a wɔn ɛɛyɛ no bɛyɛ sɛ bosome anaa sɛ naawɔtwe mmienu ntam yi deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na naawɔtwe yi na constituency elections no ahyɛ aseɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na ɛno na nsɛm a ɛɛba ɛkyerɛ sɛ aposifoɔ atumi abɔ wɔn ho mmɔden a ɛnra na kyerɛ sɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa yɛtumi ɛkye nnipa mmiɛnsa a wɔn deɛ wɔn susu sɛ Dwumadi a wɔredi wɔ constituencies ahodoɔ mu bi no, titiriw Nkran ne no mpɔtam no, ɛyɛ adeɛ bi a na ɛha adwene yie papaapa. Nti ɛkyere mmiɛnsa wɔ hɔnom a wɔn din nie, John Essel, saa nso na Enoch Bosompem, ɛna Ebenezer Pencil, ɔno yɛ obi a yɛtumi kyere no wɔ hɔ, yɛkyere wɔn wɔ hɔnom a seesei a me ne wo kasa yi no mpanimfoɔ ahwɛ ama seesei wɔn da aban kuku mu a mpanimfoɔ anaasɛ bammɔfoɔ rehwɛ sɛ yɛde wɔn bɛkɔ akɔpiem wɔ kɔɔto na yɛadi wɔn asɛm. Na ɛno na mpaninfoɔ de kɔkɔbɔ de ama Ghanafoɔ nyinaa, titiriw mo a mo moabɔ mo tirim pɔ sɛ mobɛkɔ akɔdi nsɛmhunu wɔ mmeaeɛ ahodoɔ no. Ɛno na apolisifoɔ mpaninfoɔ, titiriw wɔn a wɔwɔ Nkran, wɔde ato dwa sɛ ɛnyɛ adeɛ da sɛ kwan wɔ hɔnom ama saa nsɛmhunu no moatumi abɛdi wɔ hɔnom. DCOP Seidu, ɔno na ɔyɛ Regional Commander de ma Nkran apolisifoɔ dwumadie no a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa, ɔde kɔkɔbɔ yi de ama wɔn. Na ɛno na Professor Akwasi Enin, ɔyɛ expert wɔ security anaa bammɔ mu, ɔde ato dwa sɛ sɛdeɛ nsɛm si rekɔ so nnɛ yi a mekasa yi, nnɛ da yi, yɛasan akye nnipa nnan ɛka mmiɛnsa a yɛkyeree wɔn nnora no ho. Ɛno na ɔkyerɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ yɛn Wura Dampare ne ne dɔm wɔtumi bɔ wɔn, wɔtumi bɔ wɔn mmɔden yie pa ara, na obi biara a ɔdi nsɛm hunu no, yɛtumi kye wɔn. Sei na yɛn Wura Akwasi Enin nso tumi kaa ne nsɛm wɔ hɔ.

Enti ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden yie pa ara na yɛhwɛ kwan a amanfoɔ fa so na wɔnya apolisifoɔ ntaadeɛ hyɛ. Dɔkta Kwasi Aning san bɔɔ so bio, na yɛntie sɛdeɛ ɔsi kaa saa nsɛm no nso. Abajo consistently has become a currency in our political dispensation. Illegal, intimidating, sowing fear

Ɛne ɛte yɛ yi yɛ Dɔkta Kwasi Enin, ɔyɛ security expert ɛna ɔno nso nsɛm a ɛkɔ so wɔ NPP wɔn um elections a ɛkɔ so wɔ constituencies ahodoɔ no wɔn nso de ne deɛ atom wɔ ɛhɔ no na ɛno na yɛwura um DCOP Mohammed Suari ɔno nso de ato dwa a wɔrekyerɛ mu sɛ wohwɛ nsɛm a ɛrekɔ soɔ no a apolisifoɔ wɔn nso ayɛ krado Yewura Mohammed ɔyɛ Yewura Mohammed yɛ Operation Director de ma Ghana Polisi dwumadie no ɔno nso na ɛde saa nsɛm no ato dwa wɔ hɔ nom Afidie no ne no mma yɛntoa nsɛm no so mfamfiri atesɛm hɔ. Yɛgu so ara wɔ NPP ne wɔn nsɛnsɛm no mu, na wokopue mu wɔ Asante Akyem Central deɛ a, akɔyɛ mmaabɔ ne sekanhwɛ. Adehye a wɔkyerɛ sɛ wɔkɔɔ hɔnom sɛ wɔkɔ akɔto aba no, nneɛma adane abutu. Ne saa nti, wɔkɔ mu kuta afunu na ka nson yɛ a wɔde rekɔ hɔ. Wɔse sɛ mpanimfoɔ bɛku wɔn ne sɛ wɔbɛku mpanimfoɔ no, wɔnchuusu baako. Enti wɔde funu adaka nson na ɛkɔɔ hɔnom a ɛho amanebɔ nie. a yɛreka ne sɛ kɔɔto de injunction abɛto abatoɔ no so, nanso ne nyinaa nkamfua no, wɔn a wɔayɛ saa sɛ wɔbɛto aba no, wɔreto no nnɛ, ɛnnɛ na wɔreto no, ɛnnɛ na wɔreto no, but Yeast no nnya mmaeɛ, enti yɛn nyinaa yɛn nso yɛabɔ twi wɔ ha retwɛn, ɛnnɛ na wɔn sɛ wɔreto aba no. Yɛn deɛ, yɛn no, yɛse injunction no kɔɔto de abɛto so. But ɛno no nkwamfua no yɛnte yɛnna sɛ wɔn ka sɛ wɔn bɛto aba no a yɛn nso yɛkɔ akɔto bi cause yɛn nyinaa yɛ ayifoɔ yɛmpene ma wɔn nto aba no that's the the the the the in in in actual sense yɛn ma wɔn nto nti ɛneɛ yɛyɛ ba no yɛde yɛ fundaka ne ade ade abɛsi ase ɛneɛ wɔn kui a na wɔn de agu mu and yɛde fundaka maako maako yɛkɔ akɔto bi cause yɛn nyinaa yɛ ayifoɔ yɛmpene ma wɔn Hmm. Enti ayɛ den paa. Wɔde funu nnaka mmaako mmaako nson na ɛkɔɔ Asante-Akyem Central NPP wɔn party office hɔ, na Okaikwe South, wɔn se wɔkɔduruu hɔnom na album a ɛsɛ sɛ nka ebi a ebia akɔsoɛ ataa repɛ wɔn organiser, ɛna Enu Abena Kumi nso so pɛ no saa ara. Yaw Bɛɛko nso so repɛ youth organiser. Afei okɔduruu hɔnom no, edin no ada ne abutuw. Wɔn a wɔannyina, wɔn a wɔvɛtee, wɔn ankwalifai, wɔn din na ɛwom sɛ mma. Afei nso so, ebinom nso so din koraa nnim koraa. Enti wɔn nso so so kyerɛ sɛ either sɛ wɔbɛ postpone deɛ kyerɛ sɛ wɔbɛtu ahyɛ da, ɛnyɛ saa deɛ wɔn so wɔmpene. Wei yɛ Asante Akyem Central. Edze ber aso sɛ yɛtow aba na yeyi NPP mpanyimfo wɔ constituency level. Ɛkã me ayɛ sɛ nsɛm a yɛkã gu hɛnho so na nnyɛ adze a yɛbɛboa party no ne nkankɔ. Bi deɛ yɛ fie nto koraa na yɛkõ. Hɛn a yɛnyaa abɔn no na awanfoɔ pii mu cos abɔn no yɛabisaa yɛn nnya da. Ɔde maa yɛ yɛbaeɛ a yɛbɛhwɛɛ zones no yɛhwɛɛ zones no na wɔn a ɛsɛ wɔn wɔ abɔn no yɛasesa wɔn na yɛde nnipa foforo ahyem. Nti ɛbaa saa no wɔn a yɛyi wɔn. frɛɛ wɔn no, Esther te agitated a ɛkyerɛ sɛ wɔn ani ngye nea asi no ho. Nti anɔpa yi kɔɔ so me ba ɛna me baeɛ, me baeɛ na kyerɛ sɛ saa nkorɔfoɔ no abɛbua sɛ wɔn mpɛ sɛ election no bɛba so nti yɛn to hyɛ da na yɛn kɔ yɛ aban ho adwuma na yɛn nyɛ dada. Na no korakora mu ɛma Dormaa Central okay abusuafoɔ yɛkɔ ahoma no so Ok, yɛnkɔ ahoma no so na yɛnye nkra mfiri Bɛkwae Constituency, ɛfa NPP um constituency elections a ɛrekɔ soɔ no, eh, yɛnye nkra mfiri hɔnom. Ɛnora da na Bɛkwae Constituency wɔn nso too aba de yii wɔn executives wɔ hɔnom. Yɛwura baako wɔ ahoma no so a ɔno nso de ɛmu nkyerɛmu rebrɛ yɛn wɔ afidie yi so. Nana Kwaku Gyasi yɛ mo akwaaba de ba Ace Radio 5 anwummere nnonsia kaseɛbɔ so. Hello, Nana. Okay, yɛhwɛ sɛ um, yɛn nsa bɛka Nana Kwaku na um, deɛ ɔwɔ hɔ biara no watumi de ato yɛn so Wɔ hɔnom, aha yɛ Ess Radio 5, ɛnnɛ anwumerɛ nnɔnsia kaseɛbɔ na yɛgu so a yɛde rebrɛ mo. NPP nsɛnsɛm no na yɛgu so a yɛretu no asrɛ ne abasa no. Abusuafoɔ, yɛgu so ara wɔ wɔn mo nsɛnsɛm nim. Dɔmaa Central mmarahyɛbadwani de n'ano atom. Ɔse nneɛma a ɛkɔ so no ha adwene yie pa ara, ba no saa a, sɛnea sɛn ho nti na ɔy. Ok Nana Kwasi asa aba ahoma no so yɛnfa no na yɛmmɔ no tɛw mfa mfiri hɔnom. Nana Kwasi yɛ moakɔ aba de ba S Radio 5 anwumerɛ kus nonsia kaseɛbɔ so. Me nua mɛgye wo so de ba Bɛkwae Mansini mu. Ɛyɛ nokorɛ ɛno a ɛna Bɛkwae constituency NPP kuo no kɔɔ akansie na anɔpa no bɛyɛ nnɔnkono mpaa mu kɔbɔ nnondu no na wɔde akansie no nyinaa ɛhyehyɛe so na ɛbɔɔ nnɔn mmiɛnsa pɛpɛɛpɛ na electoral commission a ɔwɔ bɛkwae mansin no mu de akansie no nyinaa bɛawieɛ na sei ana results no ɛkɔyɛeɛ. wɔn a na wɔpɛe secretary no, constituency NPP secretary no na wɔyɛ mmienu. Yɛwura Amoako Samuel a dodoɔ no afrɛ no Fayom a mprempren no ɔno na ɛyɛ Youth for Employment Director nya aba no mu two hundred and thirty four. Two, three, four, Ana Yewura Ɔtsen Michael a na ɔyɛ Deputy Secretary Bekwai Constituency so enya aba no mu seven hundred and seventy seven. Na yɛkɔ Chairmanship no a, ɛno mu na na ayɛ den paa yie. Na wɔyɛ nnipa mmiɛnsa na na ɛreprae. Na deɛ ɛkɔbaeɛ no nyinaa ne sɛ, deɛ mprempren no ɔyɛ First Vice Chairman wɔ Bɛkwai Constituency, Yewura Alex Darkon anya aba no mu six hundred and thirty two a ɔno na mprempren ɔyɛ Bɛkwai Constituency Chairman. Ɛna yɛn nua barima anaa Yewura Eugene a dodoɔ no ara sa no Mmane Code Code nso nya aba no mu one hundred and forty eight, one forty eight. Ɛna yɛn nua anaasɛ Yewura Ebenezer a dodoɔ no ara sa no Mmane Joe Santah. nso nyaa aba no mu one hundred and seventy three nti mprempren a yɛrekasa yi deɛ Yɛwura Alex Darko ɔno na ɛyɛ NPP Chairman. Wɔn a wɔte akonwa no so nyinaa no out of ten, ten over ten, wɔn nyinaa ɛsan retaini wɔn seat no. Nti wobɛba bɛkwae mansini mu deɛ a ɛneɛ biribiara ɛda edinn. Nti menim sɛ wote me nka na biribi wɔ hɔ nso a wobɛbisa na mede ato atiefoɔ anim. Ho mmaabɔ na ɛwɔ hɔ. Na mebisa sɛ Pakuae ne ne mpɔtam deɛ, saa mmaabɔ no deɛ antumi ankɔ so saa anaa? O, ɛɛ nokorɛ, anɔpa no deɛ na tension wɔ mu, ne yɛnim sɛ bia biribi ne nnoɔma bɛtumi asi, na mmom Commenda a wɔrebɛkɔ amansin no bɔ ne ho mmɔden de ne mmeranteɛ no bɛguu baabi a na yɛreyɛ election no. Ɛno nti no, firi anɔpa no kɔpem nnɔnmiɛnsa a yɛkenkan wie no nyinaa kɔpem anwummerɛ no deɛ, bɔne biara ansi ama bɛkwae mansin mu no abatoɔ no kɔɔ so kamakama ama biribiara, bɔne biara nso ansi. Asera kɛseɛ nkɔ mma wo, yɛn nua Nana Akwasi, ɔno na ɔde nkyerɛmu a ɛfiri bɛkwae abatoɔ mpɛsea no so brɛɛ yɛn wɔ ɛhɔnom no. Aha yɛ S Radio 5, S Radio 5. Ɛrs Radio 5, Anwumerɛ nnɔnsia kaseɛ na ɛgu so a yɛde rebrɛ wo wɔ hɔ no. Yɛtoa so. Na wɔn nsa nsɛm yi ho na mmarahyɛbadwani yi a ɔno gyina ma adehyeɛ wɔ Dormaa Central wakasa de ato dwa sɛ ɛha adwene yie pa ara sɛ monko mo ho na mobɛkoko, ɛba saa na ama NDC foɔ anya wɔn, enti saa nneɛma a ɛkɔ so no wɔntwe wɔn ho mfiri ho. Dze ber aso sɛ yɛtow aba na yeyi MPP mpanyimfo wɔ constituency level. Na ɛkame ayɛ sɛ nsɛm a yɛka gu yɛnho so no nnyɛ ade a ɛbɛboa party no ne nkankɔ. Ebia yɛ fie nto koraa na yɛko, sɛbe yɛ broni bɛka sɛ yɛ friendly match. Enti sɛ yɛkeka nsɛm gu yɛnho so a, saa nsɛm no a yɛkeka no, ɛno ara na NDC foɔ bɛgyina so. Ɛwom sɛ ɛnyɛ nɔkorɛ deɛ, nso NDC foɔ bɛgyina so de abɔ yɛ kwaadu kɛse a. Anhwɛ a, twenty twenty four election a yɛbɛkɔ no, ɛde haw kɛseɛ paa bɛbrɛ yɛ. Positions a yɛ nyinaa yɛpɛ, yɛ pre positions sɛ yɛde bɛba bɛboa party no ama party no atumi a wine power. Na sisi yi ara mpo a yɛyɛ pɛ power yi, yɛ keka nsɛm a ɛnnim, ɛnsɛ mfata gugu yɛn ho fii di a, na kyerɛ sɛ power no yɛ lose awie ara no no. Nti mɛsrɛ, sɛ obi biara a ɔrebɔ ntoa no, deɛ wobɛtumi ayɛ no, ka ma party mma no ɛntɔ mmoa so na yɛ ngyina so nto aba mma wo. Mɛmfa obiara nkɔ nkosi hɔ. Na paapaemu deɛ ɛmmoa mma yɛntumi nni nkunim twenty twenty. Owura Kennedy Sarpong na yɛ mmarahyɛbadwani ma adehyeɛ wɔ Dormaa Central, ne ne ɛne ɛte yie. Oyo, Akoko fa bi toa so yi. Abusuafoɔ yɛgu so ara wɔ atwɛnyɛ na yɛhwɛ mmeammea sɛdeɛ NPP wɔn abatoɔ no si rekɔ, ɛno nti no yɛgu so ara rehwɛ sɛdeɛ ɛsi rekɔ, atɔ mu nti ma yɛnni nkɔmmɔ. Atesɛm, Yɛnsan nkɔ ahoma no so na yɛmmɔ nwura mu wɔ Bono Eh, Reason. Ɛhɔ Okay. na yɛrekɔ akɔpiem wɔ Wankyi. Yɛn Okay. nua panin Joseph Abahoma no nso a Wankyi ne no mpɔtam nso, ɔde deɛ ɛkɔɔ soɔ rema yɛn. Joseph, wote yɛn nka yɛn Mmoakɔ Aba de ba Ess Radio 5 anwummere nnɔnsia kaseɛbɔ so. Yo, thank you so much. Yɛ, yɛn nso yɛgye mo so wɔ Wankyi ne baabi a afidie yi ahoɔden kɔdu biara. Nyame adom sɛdeɛ yɛnim no Ghana ayɛ hye wɔ week yi ne weeks a ɛwɔ yɛn anim nyinaa. Nyame adom Wantifoɔ nso so tumi kɔɔ abatoɔ so wɔ NPP Aakate a wɔkɔto aba yii 2020 Executive na ɛbɛboa ma mfie nan a ɛwɔ yɛn anim wɔbɛtumi adi dwuma de aboa ma constituency no asi akɔso. In all nnipa mako mako 32 na ɛ contest for the various positions ranging from the chairman up to the youth organiser, na nnipa nso a ɛsɛ sɛ wɔto aba anaasɛ asi ahenefoɔ yɛ seven hundred and twenty five delegates. Ɛna nyame ara wɔn nyinaa kɔ converge wɔ MC ne resident a ɛwɔ Wantia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abato nyinaa bɛtumi akɔ so kamakama nyame adɔm wɔn de aba no hyehyɛ so. But before no Nyankopɔn nso ma nneɛma nwanwasɛm bi sie. Nsuo di nka tɔ firi anɔpa no ara ansa na ɛbɔ bɛyɛ nine thirty ɛteeɛ ɛma wɔatumi ahyɛ ɔmo aba no ase. Ntsi na dodow hun sɛ o, sɛdeɛ abatow biara yɛ no, sɛ nsuo adi kan atɔ deɛ a, Nyame adom, na ɛbɛyɛ asomdwie paa. Ɛyɛ apa so, ɔmo de hyehyɛɛ so no, biribiara tumi kɔ bɔkɔɔ, ma at the end of the day no, yɛtumi nya the various executives a Nyame adom, yɛbɛtumi de ɔmo din ato dwa. Chairman foɔ no, nnipa nnan na ɛ contesteeɛ, yɛn nua bɛma Alidu Awudu, dodoɔ no ara frɛ no Chairman Bojoo, ɔno na ɛbaeɛ no, na wahuri adi kan with three hundred and seventeen vote nipa a ɔtɔ so mmienu no a nka obetumi akɔntɛs no kakra no yɛ yɛ brada Richard Adu Kwadwo do na wɔafrɛ no Nana G ɔno nso polii two hundred and twenty five deɛ aka nyinaa antumi amfa kɔtɔ anyɛ nkwan ɛna yɛkɔ the vice eh, chairmans na first vice no nso nnipa mmiɛnsa ɛna ɛkɔntɛsteɛ yɛwieɛ na yɛn brada yɛn yɛn nua bɛmma Moro Karim atumi ahwiri adi kan with four hundred and forty four votes ahead of yɛn sister Beatrice Boadum a ɔno nso nyaa one hundred and seventy nine. Deɛ aka nyinaa no wɔn nso antumi amfa kɔtɔ anyɛ nkwan. Second vice nnipa mmienu na ɛtumi gyinaeɛ Yɛn nuabɛma Ebenezer Kojo Damoah Gyan, ɔno puli five hundred and forty eight vote as against yɛn nuabɛma Joseph Nkrumah with one hundred and seventy seven vote. Yɛkɔ yɛn secretary na kyerɛkyerɛfoɔ no afa mu nso so a, nnipa mmiɛnsa na ɛno nso so contestee wɔ hɔ nom. Yɛn nuabɛma Sabin Kojo Paul, ɔno nso puli two hundred and twenty seven as against yɛ brɔda Seau Ibrahim Abdul Rahim ɔno nso nya two hundred and ninety five nti ewie na yɛ yɛn brɔda Ibrahim Abdul Rahman nso atumi ahuri adi kan wɔ secretary ship no. Yɛkɔ yɛn deputy secretary so a nnipa mmienu na egyinaeɛ yɛn brɔda Ɔsɛe Kofi Amos dodoɔ no ara frɛ no Owuo ɛɛ Teacher Owuo na dodoɔ no ara frɛ no ɔno nso nya three hundred and seventy four Asa Gaines yɛ nua bɛma Abrifa Richmond nso yɛ three hundred and seven three hundred and forty seven ɛna sɛ ebi ka sɛ numbers no sɛ lotofoɔ bɛka sɛ ɛdane woyɛ three seven four wei nso yɛ three four seven ɛnyɛ asɛm ketewa koraa sɛ yɛkɔ yɛn treasure hɔ so a wɔn a wɔhwɛ sikasɛm no so a nnipa nan ɛna contest yɛ Yɛn nuabarima Jan Emanuel na na ehuri edi kan with three hundred and twenty nine votes as against the next competitor, yɛn sista Rabiatu Ali Wahab. Deɛ aka nyinaa no antumi amfa kɔtɔ anyɛ nkwan. Yɛn organisership no nso so yɛ yɛn nuabarima Victor, nnipa nnan na ɛcontestiɛ. Ɛwiei na yɛn nuabarima Victor Owusu Ansah ahwiri adi kan with three hundred and thirteen votes eh, dɔm a wɔaka nyinaa ntumi amfa kɔtɔ anyɛ nkwa yɛkɔ women's organizers no nso a ɛmaa eh, atwotwo wuro enum ana ɛtinaeɛ yɛwie na yɛn nua baa Millicent eh, Kyerɛma ahwiri adi kan with three hundred and twenty eight votes as against an incumbent a na dodo no a ɛwɔ ne mu didie yɛn sister Asamoah Comfort one hundred and eighty eight votes yɛkɔ Nasara coordinator so nnipa mmiɛnsa na etumi gyina mu. Yɛn nuabɛma Abdul Karim na yɛn nuabɛma Yakubu Dauda Ehuri di ɛkan wɔ hɔ. Deɛ etwa toɔ no yɛ yɛn youth organizer no, yɛn nuabɛma Safo Richmond as against Richmond Asamoah. Ewie na yɛn nuabɛma Safo Richmond Ehuri di kan. Nti so far, sei na ɛkɔɔ so wɔ Wanti constituency. Meda ase Joseph. Menim sɛ ɛɛm banbɔ nsɛm deɛ ɛrekɔ so tɔɔtee wɔ ɛhɔ nom. Ɛnte sɛ Oh Ayawa so Nyame, ne ne mpɔtam. Nyame adom biribiara kɔɔ so bɔkɔ bɔkɔ. Yɛwie yɛ a yɛnte atenka bɔne biara na concerns a na nkurɔfoɔ raise no sɛ it's unfortunate looking at the situation no na sɛ dodoɔ no ara a na wɔn de yɛ number one on the ballot no yɛwie no na wɔn ara nso na dodoɔ no ara awiewie adi nkan nti na wɔn sɛ eyi ada wɔn hyɛɛ da anaa? And so because the contest deɛ biribiara tumi si and in politics everything is is is is a, is a means ɛno nti so far sei na ɛkɔɔ so ɛwɔ so biribi ɛnyɛ mfiri mu ɛma sɛ biribi firi mu ɛba akyire so a ɛbɛma atiefoɔ aso ate Aseda kɛseɛ nkɔma Sir Joe, ɔno mm. ɛna ɔde deɛ ɛkɔɔ so. wɔaba de ama wo no, na hair dressing no ɛkɔ so dendeenden nti adwinwi bi a wopɛ biara no ɔbɛyɛ de ama wo. Ɔbaa barima, ayeforɔ ɔbaa barima nyina ɔbɛyɛ de ama wo na achronic nails no egu so a ɛkɔ so, nail treatment no egu so, nail polish egu so, facial treatment, nneɛma a ɛgye nsepɔ gye ne ho mpataku wɔ w'anim, bɔ mmɔden na bra na hɔ no ɔbɛyɛ de ama wo. Yɛdɔ wo nti yɛde abosome nsia, mfie nhyia dunsia, a wɔasi hɔ no ama wɔn a wɔn ani gye ho nyinaa. Etuo ba a yɛbɛkyerɛkyerɛ wo ama woapa bene mu. Bɔ mmɔden na frɛ mpanimfoɔ wɔ 0548 068 295. Mega Stylish Beauty Parlour, wɔn nso wɔn hɔ yɛ ahoɔfefie. Yɛntoa kaseɛbɔ no so ɛ. Kwankyerɛfoɔ panyin a wɔda Ghana Health Service, Dɔkta Patrick Kuma Aboagye, wɔde nsɛm bi abɛto dwa a ɛfa yareɛ kɔdiawuo Covid-19 agyewdi ho asɛm na me ne wo rekasa fa ho yi. Wɔse Ghana hanom sei deɛ yɛwɔ mantamu du nsia na ɛwɔ hanom sei, na ɛmu baako maako maako ɛnan deɛ prempren yi deɛ covid 19 deɛ yɛate ɛte se ɛwɔ hɔnom paa. Mekyerɛ Upper East, Bono Region, Ashanti ne Greater Accra Region, saa Bono mantam, saa mantamu ahodoɔ yi na covid 19 deɛ mprempren yi ɛne wɔnom ɛredi asie paa, Yɛ a yɛ yɛ wɔ yɛ no mu sɛ covid 19 biaa nni hɔ nom covid 19 biaa kɔ yɛ de gyee sika na adi no wɔ srɛ mo sɛ kata wo hwene hohoro wo nsa no yɛ nyere yɛ ho paa nka nka ne mantam a wabobɔ din ɛsiane sɛ covid 19 no deɛ ɛwɔ hɔ paa ɛnkɔɔ yɛ sɛ deɛ sika sɛ mho bɛm bɛka biaa yɛ nyɛ yɛ de yɛ hohoro yɛ nsa yɛ nkata yɛ hwene sanitizer no yɛ nyi so no ebi nom se yɛ kɔ ebi nso se yɛ nkɔɛ no wɔ srɛ sɛ nsa da nsa yɛ nkotodwe gu fam covid 19 no ɛnkɔɔ yɛ enti obiaa mmɔ ne ho ban wɔ ne nsam sei na ɛtoo dwa.

uh, Covid related deaths yet. Currently, our latest uh, active cases is 40. Like I said, no severe, no critical case. Now, how do we compare ourselves with um, the rest of Africa? Dr. Kuma Aboagye Patrick yɛ kwankyerɛfoɔ panyin a ɔda Ghana Health Service wɔn na yɛtee ne nkan. Yɛtoa nsɛm no so. Na naawɔtwe mu nnora da na na ɛyɛ mfeɛ aduasa. Ghana yɛn 1992 constitution no yɛwoo no pɛpɛɛpɛ na kyerɛ sɛ mfeɛ aduasa na na wadie. Na ɛno na Ghana yɛn mampanin His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kasae, emu na ɔde too dwa sɛ Constitution yi baeɛ no, ɛyɛ adeɛ a aboa ɔman yi papapapapapa. Nnipa yɛmfa ahodie, yɛn dwumadie ahodoɔ a yɛredie nyinaa, Cons, Constitution no na aboa yɛn a yɛtumi tutu yɛn anamɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara bɛtumi akɔ so waano waano. Na yɛntie sɛdeɛ ɔsi ka faa Constitution no sɛdeɛ asi aboa ɔman yi no ho nsɛm.

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Amena Anson a ɔsan de too dwa sɛ ɔba ne ɔba ɔfese no na dwumadie a anaasɛ policy a ɛwɔ n'ani so paa yie ne sɛ ɔbɛhwɛ ama MMDCs yato aba de ama wɔn na kyerɛ sɛ NPP a na nka wɔayi krakye baako no abɛgyina mu sɛ ebia Bosome Frɔn District Yɛmfa asomasi anaasɛ ɔbɛntrenee nkogyina mu mma yɛn, na NDC nso ayi nnipa aba te sɛ deɛ mmarahyɛbadwafoɔ yɛyi wɔn yɛyi wɔn no, na ɛno na ɔrekyerɛ mu sɛ ɛyɛ adeɛ a mpanimfoɔ yɛde yɛn ani kɔ ho na yɛtutu anammɔn na yɛhwɛ sɛ yɛn MMDCs no yɛreto aba ayi wɔn a ɛbɛboa pa ara.

Ɛnne a ɛteeɛ yi yɛ Ghana Manpanin His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo Addo ɛna Ghana yɛn Constitution a yɛde redi dwuma yi wanya mfeɛ mmiɛnsa mu nsɛm ɛna ɔde bi too yɛn anim no. Na ɛno ada mmarahyɛbadwam na Chief of Staff Maame Frema Opare nso kɔ pue mu bi. Na nansa yi nneɛma a ɛgyina sibepɛ gyina hɔ mpataku. Ghana yɛpɛ yɛasene mu ɛhu yɛn ho baabiara. Wokɔka sɛ nneɛma boɔ ayɛ den a, yɛse Russia ne Ukraine ntɔkwaɛ na akɔfa aba. Covid no so gyina fa nsɛm deɛ ɛno ara na mpaninfoɔ didi wɔn ho ano. Ɛno nti na Adako Akuffo Addo gyina simpie ne apa so hyɛ sɛ ɛneɛ committees ahodoɔ yi a wɔn wɔ Ghana hanom sei ne mmarahyɛbadwafoɔ bi nyi ntom na wɔn akatua no wɔn nkyɛmu ɔha wɔn nyi mu ɔha mu nkyɛmu aduasa, thirty percent, mfa mboa Ghana mpuntuo. Ɛfisɛ seesei no cedi no Dɔla no bu ara na ɛrebu ne kɔn mu. Ɛno na ɛnam so ma nnora Chief of Staff, Maame Femi Opare krukyee nsɛm gu nkrataa so tenteententen de kɔdaa mmarahyɛbadwa no, na ɔde nsɛm yi kɔ kɔsii Ɔkyerɛme Hene wɔ mmarahyɛbadwam, Right Honourable Bagbin Sumani nsam sɛ wɔnye na mpanimfoɔ no ntumi ntete so nti wɔde krataa a wɔde wɔn nyinaa nsa ahyɛ nteaseɛ apam aseɛ hyɛ aseɛ di dwuma nnora da na Dɔkta Awi Koduro

Ɔ deɛ w'ɛntɔ ne nsuo nso wɔ Ghana ha gye sɛ ne daddy bi wɔ hɔ a salary nso no ɛyɛ in the six digits obi gye so many thousands of cedis nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔ contribute ten percent into the consolidated fund a gye ne sɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛnwanwa biara sa. Sɛ wɔn ka sɛ aban no nkyerɛ neɛ ɔde bɛyɛ a hɔ no me ne wɔn yɛ adwene ɛsiane sɛ wontumi ntete sika a wɔnkyerɛ neɛ ɔde bɛyɛ ɛna aban no nso anika aka sɛ saa sika yi ɔde support ba approved budget of Owura Eric Oduro, wɔse ɔno deɛ ɔgye tom paa sɛ sika no a wɔtua no ɛyɛ deɛ a wɔbɛsan anya no back. CEO foɔ a wɔdeda nnwuma ahodoɔ ano ne mpaninfoɔ a wɔwɔ mmarahyɛbadwam, sɛ wɔde thirty percent to hɔ de ama yɛ a, ɛkwan a wɔbɛfa so bɛnya saa thirty percent no, ɛyɛ aban sika no ara na wɔbɛsan awia de ama aban. Enti obi a ɔwɔ saa adwene no, wɔsrɛ sɛ yɛmmɔ nto ngu. Na ɛno akyi na Minista a ɔno da Public Enterprise ano, Honourable Joseph Kudjo nso de ne deɛ toaa so sɛ, Ae, ɔno deɛ nkwampire so o, nanso so sɛbi, obiara a ɔne ne ho abɔ anaa ne ho bi, ɛbɛtwi yɛn ho abɛhwew. Enti sɛ obiara ne mmarahyɛbadwafoɔ nyinaa gye atom a, wɔne ho akɔka sɛ wɔmpene, ɔno nso ɔsom saa, agya ɔbɛtua ne saa da.

Yɛn nso yɛn sacrifice wɔ mber yi a yɛwɔ mu yi a yɛn revenue as a country through taxes no nkɔɔ sor but expenditure no abor revenue no so. Obiara sacrifice de a, ɛnde yɛn nyinaa yɛagye atom sɛ yɛn nso yɛn contribute thirty percent of yɛn salaries no to ɛhɛn. Owura Joseph Cudjoe yɛ Ɔsoafo wɔ Da Public Enterprise ano. Na ma no bɔ na ɔde toa so no. Yɛntoa kaseɛbɔ no so ɛ. Nananom atra nkonwa wɔn wɔ Dɔme Kwabianya abatoɔ mpɛsua so wɔde nsɛm bi rekɔto Nana Addo Dankwa Akufo Addo Ghana man panyin anim a wɔrekyerɛ sɛ sɛ nka ɛbɛyɛ a wɔn mo ba mmarahyɛ badwani no deɛ mansini soafoɔ no paa deɛ ɛbɛyɛ anka Nana wɔnyini mfiri adeɛ so wɔnworɔ ne nan ase mpaboa ɛsiane sɛ kyɛsɛ yɛka sɛ mpuntuo paa di mpuntuo deɛ Onimuonyamfo Elizabeth Carr Kiman, wɔn deɛ wɔnnya bi wɔ hɔ. Afei nso so wɔreboro wɔn, asan nso so ama wɔn akoma no atom ne sɛn, kyerɛ sɛ nneɛma a ɛnsɛ mfata ɛneɛ nsaase a na maame yi tontɔn, nka Onimuonyamfoɔ sei deɛ nka nsaase tontɔn deɛ mansini so afoɔ nka ɛfa ho bɛn, ɔheman yi si kuro yi wɔyɛ adeɛ bi yie, wɔse, Mhmm, wɔse sei, wɔse, Mhmm, deɛ ɛde mpuntuo bɛba deɛ wɔse, Daabi. Kyerɛ sɛ biribi a wɔbɛyɛ paa a mansini so afɔdi no ho bɛgye mpo a ɛbɛboa kuro no paa deɛ, wɔnyɛ bi. Afei nso so, nneɛma a ɛnsɛ mfata na ɔbaa bɛsi ara, sɛbi wɔagye abɔ no sɛ ɔbaa yɛ Asantewa, deɛ ɛnsɛ mfata nko ara, atuturu asɛm. Nti ɛma mmabunu a wɔnom wɔ kurom hɔ se, sesei deɛ wɔbɛsɔre waka, wɔntumi mma maame ne mmaa deɛ ɔpɛ biara wɔ kurom hɔnom. Ɔbaahemaa maame Esia nso so de ne deɛ toaa so a ɔrekyerɛ sɛ wɔbɛsrɛ sɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Wankyiwankyi ne Watimi ɔka me biara ɛmma Nado Dankwa Akuffo Addo wo ne wo mpanimfoɔ mo nworɔ maame Kaki Elizabeth and Naa ne se mpaboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara ɛbɛkɔ akɔda din. Afei nso so mansini soafoɔ mo annya agu wɔ kuro mu a wɔpɛ esiane sɛ mansini soafoɔ abɛba abɛtena kuro mu a deɛ ɛsɛ na ɛfata wo nyɛ deɛ nsɛ nko ara na abɛyɛ afei deɛ nsase tontɔn na aduru onimuonyamfoɔ yi so paa deɛ ɛneɛ wɔn mfa no nsi nkyɛn Maame panyini ɛneɛ kasae nsɛm sei ɛna ɔde ɛtoo dwa. Wɔboaboa ano wɔ yɛ man mu ne nkorɔmfoɔ amanso yɛde bɛsom mu sɛ awia prɛmtoberɛ Akan kaseɛbɔ. Ɛme nyinaa ɛtoo dwa. Okay ɛɛm afidie no agye agye ne ho wɔ hɔ. Yɛtoa so na yɛnhwɛ messages a mode bi abrɛ yɛn ɛnɛ anwummerɛ yi. Ɛɛm DJ Angel wɔse keep the fire burning. Saa nso ɛna King David KD ɔse by first By first May deɛ na Yi Levy alande dendenden a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa wɔ hɔnom. Atesɛm. Wɔaboa wo ho for Yi Levy? Daabi, daabi, daabi. Wommoaa wo ho? Daabi, daabi, daabi. Ah, ɛneɛ. Eh, Don Kumah no de kɔ court. Ah. Enti yɛtwɛn deɛ Supreme Court bɛka. Yɛse yɛntua adeɛ a yɛnni ano. Na sɛ Supreme Court maa yɛn deɛ, yɛnnye ntom. Mm ɛneɛ ɛɛm King David KD ɔse by first May deɛ na kyerɛ sɛ yi levy no ɛɛ ɛgye ntere ha na ɛgye ntere ha wɔn a wɔn akɔ akɔ yi sika sesei deɛ wɔn deɛ yɛate so yɛate so sɛ ehwi a wɔn nyɛ aware no efiri first May kɔ no na ɛɛ biribi besi biribi foforɔ ba besi yɛ yɛnyɛ ready for for for it King David korɔ no abiem ɔse I think it's the right time that government should also tax The churches ahaa me me nua ɔne ne yɛ adwene. Ɛno koraa deɛ ho nsɛm dii kan baeɛ. Ɛɛ. Wɔse asɔre nyɛ business Ɛ ɛne as yɛbɛnya profit wɔ so. saa. Enti asɔre no deɛ tax no deɛ moduru tax nsɛnsɛm no so a montwa asɔre no ny mfa nsi nkyɛn na wɔn paa deɛ wɔn ntua nnɛ ntua no kyena. Na kyerɛ sɛ nka wokɔ Saint Paul's Catholic Church a, Na nka wo wokɔ kɔtua. hɔnom a na woakɔ akɔgye Ɛ Sunday duru a na nkɔ akɔgye no Akɔgye. bɛfuu na wo wo wo wode aba. Wofiri Ebi hɔ a so na koraa wakɔ se Saint tua wɔn ntua Peter's. no koraa deɛ nka ɛnyɛ wɔn haw o. Yɛbɛgye akɔ no deɛ, ɛnyɛ wɔn haw o. Deɛ yɛde bɛyɛ no, ɛbɛkɔ ara so, ɛrennuru da. Mfuntudwuma no nso, yɛrenhu. Na wonnim sɛ ebia yɛn, wɔn a wɔtua tax ɔman mu, wɔsua nti na yɛyɛ project koraa a, yɛntene yɛn ho nyɛ no yie. Wobɛhu sɛ. Na hwan na ɛkaa sɛ wɔsua? Sɛ saa nti na wɔn sɛ wɔde yi levy bɛn. Sɛ sukuufoɔ nyinaa tax na yɛtua bi. Ah, ɛnneɛ afei na yɛn nsa abɛtua no kɛse pa ara wɔ hɔnom. King David deɛ no no, Kwadwo Asɛmpa Furniture Works, ɔde firi adum na ɛbaeɛ. Wɔse, eh, naawɔtwe Awieɛ foforɔ na asa aba yi no. Ɔse ɛbɛyɛ long weekend a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Ɔse this is another weekend we we thank God for that from Kwadwo Asempa furni furniture works ɔde firi Adum na ɛbaeɛ Blessed BJ atesɛm hene Kwaku I love your style of speaking kwan a ɔfa so kasa no abranteɛ a yɛfrɛ no Blessed BJ wɔse n'ani gye ho yie papapapa ɛnyɛ asɛm ketewa koraa When are you guys when are you guys coming on the main stream Kwaku where are you located eh blessed BJ korɔ no ara na ɛsan de aba ɔse S radio five all the way watching you live from Kasoa Accra blessed BJ yɛn nso yɛda wo ase ɛno yɛ messages hodoɔ a mo nso mode abrɛ yɛn Ɛno no, ɛnkyɛ na yɛde kaseɛbɔ no reba n'awieɛ. Ɛɛm, kɔ so ara na fa wo messages bra. Ɛɛ, deɛ aba bi, deɛ ɔde bɛba biara nso, yɛbɛbɔ mmɔden na yɛakenkan de ama yɛn. Wɔbisaa yɛn sɛ, da bɛn na yɛba mainstream? Mpanimfoɔ gu so a wɔretoto nnoɔma. Ɛberɛ no aduru sɛ Kim, ɛɛ, King David, saa nso na Prince ne aboafoɔ a aka, wɔde bɛba abɛto yɛn anim ama yɛn nso. Moate yɛn nka wɔ mframa mu. Yɛn nyinaa, yɛn ani bɛgye yie papaapa. Kaseɛbɔ no ɛsen Smith todwa bi ɛne sɛ Ghana Revenue Authority sɛ obiara nko nkotua ne toɔ. Na nananom atena nkonwa wɔnom ɔdɔ me kwabea nya abatoɔ mpɛsua so se onimuonyamfoɔ Elizabeth Carr Kiman mekyerɛ mansini soafoɔ no die Nado Dankwa Akufo Addo wɔ ne nan mu mpaboa. Saa nso na naawɔtwe yi mu na NPP foɔ wɔahyɛ aseɛ a wɔreyi wɔn executives na ebi Ɔkɔ pm wɔ constituencies no bi a adane mmaabɔ. Chief of Staff Maame Frema Opare de krataa kɔdan aban sɛ committees ahodoɔ no wɔn nhwɛn wɔn akatua no so ɛha mu gyɛmu aduasa na ɛmoa Ghana mpomtuo. Kwankyerɛfoɔ panyin de ma Ghana Health Service, Dɔkta Patrick Kuma Aboagye wɔ se eh mantamu nnan na ɛwɔ Ghana ha nom si a Covid 19 de mprempren ɛne wɔn ɛredi asie. Saa nso na ɛnnora da ɛna na yɛda ɛna mfie a ɛtɔ so aduasa pɛpɛɛpɛ a yɛn 1992 Constitution no yɛde baa ɔman mu ha sei. Afoforɔ bi ka yeinom ho ananwiano mmiɛnsa, yɛgye pene bɛkenkan de ma wɔ. Wohwɛ yei firi Amazon TV, Apple TV, Roku TV. Facebook Live no yɛ S-Radio 5, ɛna YouTube no yɛ TV Afrique. Bɔ mmɔden na kɔ hɔ. Wahu? Woduru hɔ no ma no asɔskraibe na walike na wahyɛɛ. YouTube no nso no hia yɛ paa. Bɔ mmɔden na subscribe, hyɛɛ na kɔmɛnte. Wate aseɛ? Na kyerɛ sɛ yɛne wɔn nko nso ara nye nnankofoɔ wɔ ɛhɔnom. Samufoɔ panyini yɛ King David, African Engineer on Duty, ɔno ara ɔkyinkyirɛ mfidie no afurum ade ma yɛn no, na ɔsaa de yɛn kɔ abɛɛfo ntentan no so, ɛma nsɛmhodoɔ no wo nsa so atumi aka bi. Nnwumakuo wei adaworoma na ɛsɔ yɛn asene. Brimay Fashion na. Mega Stylish Beauty Parlour, Earth Radio 5 Sounds and Rentals, Earth Radio 5 Training Institute, ɛnna Splendid Surprises, SJ Trucking and Logistics nso so taa toɔ denden de anwummere yi Tumide Kaseɛbɔ no di mo ntoa. Anwummere yi, akenkanfoɔ a motee yɛn nka yi yɛ me, Sodo Deshie. Enoba, Atesɛm hene Kwaku, me ne aberewa Nana. Akosia Adeɛpɛna, me ne me nua bɛɛma. Edward Donkor. Ɛma mo nyinaa mo ani tia adehyeɛ. Yɛakra mo.